ndazvikorerawo zvekugara murongedza angu mapuwa angu atizotoona kuaka takaakawo chirumu chimwe matendi akazoya kuhola ano eunicef yona yona yona yona saikolini yakashuma yakabetsera wakawanda tatone zvimatendi toona kuti akamajona akona zvakorera kuita ah, zvatoramba kutogara mukanyi kune vanhu vari kunditsare mari sapindurei fif zvatorembesa izvizorora kutori nani ndiani vamafurungudze
kuoneka uku vizinyu uri padhuze panapa pakadai ngapa mwana achona kudai ndiko kuaka kudoere vizinyu mushana wangu uchazwa here mushana wangu uchazwa here mwana woye hey. ndarwadziwa mapuzi eya hey, baba makagwinyakumboaka padoko padoko eya mm -hmm. hey, yeah. asi muri kushanda ndizvo ndizvo baba ndizvokushanda baba eya saka toda kuedza kuti tiende kwabalanza balanza zvacho akona majoni akona eya eya eya eya eya saka takabve muna 89 paya paya handifungu ndakazombodzokere fu ndizvona baba ndezvekutokukwidza kukwidza baba mani hei ngekuti zviro zvachona iri izvi hazvizi kueme zvakanaka mani ngekuti hei neanyari majoni akona zvine zvino mabhodha akatodai dai zviri ah, zviro zvachona hazvitoonekwi 3000 randa kuenda joni mushando mushando unozvidini chomi hapana ndosaka ndakatoti mukadzi wangu paakatombobuda paya ndikati mm. tombogareyo mm. nditomboona kuronga chinyi mm. zvimweni zvitombohamba ngekuti pane mudzimai pasaidhi echema chemawo zvakawanda zvinozodini oh. zvinonesa eya mani baba mani Mhm, tipei tizwe mashoko anoti kudini aiwa ii mashomani mashomani baba Ah, mashomani mabhuye mabhuye baba tinoda kuzwa Mashomani. nyaya ndozvetinoda Noti zve zvevhizinyi uno chini chashata handinomugonda zvekuita mwana wamai angu chii, peshe chese baba ndiriyo mwana Ha?
maesai mamvura akona kunaya mubvumbi Eya, Apa eya, eya, kudiki. eya. dai Mvura. kwenyaya isi kunaya hayo Ii, Ona papa ingakorera kunaya padhuze pangu papa. Ih, ndaziye izve baba. Ah. Sisi tonga tatogara hedu panapa tongonobuda tienda kuri. Ehe. Mhm.
Eya mwana wamai, eh pane onini ndati ndiuye panapa zvine izvi. Eish. Izvi. Ndafunga kuti ndimbopetuka kukwe- kwedu kuya iyo. Ah, kumhiri. Mhm, mhm, mhm. Hino I found out kuti unoziva kuti waroyi, waroyi. make ngwazi wakati kwai zvimwe rwendo munotauraadzoka mm. asi asi manje mm -hmm. Eh, sekuti uri munhu wepadhuze mhm. inini inini baba matotemba katotemba panapa matotemba handingatozviita ngo mwari but mhm. ah, ndiri munhu unoshanda navanhu zvakanaka ndofunga pa wakamboenda joni rako mhm. kutanga paina auzuzwa zvadini auzuzwa zvakashazvona baba handizvonazvona eh, ndasara maona ndauya panapa zvinoini mm. ndatinoti manje zvakafanira mukadzi kuti

eya ndikayatumirawo mari ndinotumira kwamuri uno mozotorawo padoko uyo avanonga veide kushandisawo movapa iyoyo then vakati kune chashota vanondironzera ndomovapa zve kona iyoyo mari muri imwe munonga maigara nayo ya mm.
apapo zvinoita eya asi zviripo ngezvekudai mm -hmm. manga madini kuti mufoneri kumuziyo wasara mm -hmm. wadini mhm. wauye mubve mudini muri pamwe zvo zvozodini munhu womukadzi zvozodini mhm. zvinozonesa vadai maita kwadii kuwabata vadai matobva mweshi ndizvona mwana mai zvinonesa eya asi sekuti mukadzi unonga ari pamuzi pangu ndatomubvunzwa chiro chandatomubvunza Ah, unototi atoita icho chasira ngokuti ndichidzadzise chirango ndichidzadzise zvaunonga eh, eh, eh, wanazvo hazvichina kuti pane chakashata ngandichidini mm. ngandiite kuti ndidziningire namba

Ah, maswera. Ah, tiri boro tiri mu. Hey, ka zvine zvinhu ndichakamubatika baba. Ah, okay. Mbera zvino ndibona zvokuita. Okay.
Ndafona ya.

sekushamwari yangu yepadhuzeu inouya ionawo yedaidaiyo ah, ndaona kuti pasina chakashata saka wanga ati ena sekuti muri munhu wemukadzi munokwanisa kuzonge meizoona ingatei kuti otoitawo zvakewo zveutsvete utsvete zvekungouyawo pamuzi zvisina kutenderana zvakaita zvinhu zvino mukaona chinonga chanyashota kana chanyadini kuti imari yadini ndonga nditumira mm -hmm. kuna mavhurungudze mm -hmm. mavhurungudze uchazonge izomupe mari yamunonga miri kuti mudii mm. mushandisi mm -hmm. ndizvo maonere andanga ndiiti ndizviite mm -hmm. ameno apapo mai mwana ah, hazvina kushata mhm. ah. vakatotenderanavo nazvo basi zvatopera ya ini ndanga ndatenda mai my doctor woye saka nyaya inga iripo nyaya yekuda kudini kutiwirirana nyaya kuti apa kuita zviro zvako wega zvozodini zvinozonesa mangwani mozouya panapa ndozodini ndozobvira zviro zvimweni zvozodini tozoshaishika saka imi machinge matiti zvinoita baba akati zvinoitaobatika eh. zvinodini zvimwe zvadini ndiri kukwira manje manje ndiri kukwira manje manje manje manje eh. ndonga ndeitoguma eh. saka mm, zvakanaka ini handina pasina manyaya dzimweni ndizvozvo Ah, ndizvona baba Eh, aiwa hapana chakashata baba aii mwabatsira aha. mabatsira tinonga teizoonawo apapo kuti pakuitawo zvakushanda kwamunonga maita ndinonga ndeizomupawo kamunga kakadini Eh, apa apapo apa. sezvo kuti munonga mweidini mweibatsirawo Eh, handi- Eh, ane hwana hwangu hwiri huripo meitoona kuti hwa vanohubatikira here nekuti zvinodaidai apapo zvakanaka ino e ngatiende hatingazoiaaaaaaaaa

Pepanozviwo. Andifana ndopa mudokta mukadzi wadokta mari yake wakatumira mari yake kudhaya. Ya nyau tutero. Ah gumai. Eya eh, tashire mai. Ah mukashirei. Gara yonga apa. Gara yonga apa hapo. Ah, Zvituru zvakona mazuva ano zviri kunesa.

zvakabhuya baba zvairo vachisati vaenda nei mari yakadini imari yakatokukumuka kudai ya mari yenyu madeko ndichaguma nayo mm -hmm. Iyo yamutora chap speed moti hey wana ikanyiyo hey washatirwawo ye mati ndingakorera here mai ya ndozvizeta mungakorerero henyu seshamwari yakamukoona mamesha paanogara apa hinda
Ah, ndakatotenga amweni ndakatozviita zvese izvi ndofanira kuti zvakaita zvaita baba asiripo prini ndozviitawo inini chabhuya chabhuya ndiri kuye madekoni ah. ndiri kuyeyo zviro zvingachabhuyiwawo paruzhinji pakadai here madekoni onga ndichigumei ah, saka ngatitomubudisa dini
wafonera fone waisi kubata pamusi pachona pane manyangarara nekutsvaira avazi masimba enda tobatsira zvendeka moto wacho unasi kubatirazve futi apa zvemadzimai maiturawo zvavanombotiitira panapa so kurora kumweni uko

ndavaona vaita kubatana batana zvimamesha ipo fanai timboona kuti zvinobudii zvekwani zvako zventango hazvisi zventango ii zvandakubvira maitura siyana nemusi dzevanhu handimbozvisiiyo uri kutaura nge zvemavhurungudze mavhurungudze unozviziva kuti wakasiirwa pamuzi payanio Ah, ah, ah, woda kana woda zvekurambanisana vanhu ka here wakuda kunesana nini
ndati wandizwana maitura pana pange pangu panosi pamaputiri saka chivhara muromo
chivhara muromo wako ndatisiyana nemuzivevantu
hatingambozvikoni baba ngachitobhuyiwa pachena chisiyana nazvo ndati muzi wemuntu vakasiirwepo vayana unofunga kuti mavhurungudzo yani unonamata yani unofunga kuti ungaizira zviro zvemahalairo yani ah, avavhurungudze ah, ah, zvekuibika vanhu vanokuya chikafu chaivapo handina mashoko akawanda ndinomboenda kumborawo ndoko zvakanaka datobamanamafonera vanonyanya here kuhule hure toda kuupedza daambozvionawo zvinezvezvo hallo Maswera sei? Hey, tati for to brush kuti amukadzora hey tadarika apo ndaibva kusawa ndona vaibatana batana zvimamesha. Vakapinda so zvita zvinhu chatura chatura kutura makhadi nota kumusendera. Handi munopinda pa WhatsApp. Eh ndazomusendera.

munoreketei vana vangu pasina
atanga tabhuya payani kuti ndinyaya yemari aa wafana tona kuti vana vambobuda iyo chikwedzera iyo tione kugara apa
Yeah.
apa ere mari mari ndainayo so baba makaso zvakabhuya zvekuti unofanira kuita zveshe zvepamuzi wabhuisa pachiusharuka paya paya waibhuisa pachiusharuka kuti chii musadii woita zveshe

baba vakuresebheri mara medini mevanayo panapa kwatao baba veduonga ndiita zveshe pamuzi sababa zveshe zvakadai ngei zveshe zvinotodiwa
aisopi mutemo ndakasirwa saka ndichaita baiure uri kubhaiza chaita ndikunyime mari

anouya
anouya mazomano mazomano andamusendera makadhi ayani o oh, mazozvionera megazvi ndandisinganyepi zvi mazozvionera zvi o oh, mati muri kuuya so mungaziva musazobati ndinonga ndamusendera makadhi ayani mazwa aya zvakanaka tokuona mouya